Ndinokuchingamidzai zvekare mukugovana shoko raMwari uye ndinotenda kuti ndakuwanai muri vatano, Mwari vachikuitirai zvakanaka. Musoro wenyaya wandiinawo nhasi pashoko raMwari unoti zvinhu zvinokwezva uvapo hwaJehovha wehondo. Zvinhu zvinokwezva huvapo hwaJehovha wehondo, Things that attract the presence of the Lord of hosts. Pane imwe nyaya yandakambopa musoro weshoko waiti zvombo zvokukunda nazvo zvomuKristu. Ndaive ndaverenga kuna vaEfeso chapter 6 kubva pavhesi 10 paive nemusoro wenyaya wakanga uchiti Nhumbi dzokurwa nadzo dzomuKristu. Ndikati ichokwadi muKristu anofanira kurwa, asi haafaniri kuramba ongorwa, anofanira kukunda. Saka ndakanda pamusoro weshoko iwoyo wokuti zvombo zvokukunda nazvo zvomuKirisitu. Asi nhasi ndapa musoro weshoko unoti zvinhu zvinokwezva uvapo hwaJehovha hwehondo. Kureva kuti Jehovha wehondo kana angovapo, hondo dzose dziri mumavoko ake nokuti hondo hadzisi dzedu, ndidzaJehovha. Kureva kuti iye kana atovapo, isu tatokunda nokuti iye ndiye anotikundira hondo dzedu.

Nezvirongo zvisina chinhu asi mwenje mukati mumaboko avo. Akakamura varume vana mazana matatu, 300, akavaisa mumapoka matatu, kureva kuti e-hundred hundred. Akaisa hwamanda, trumpet, nezvirongo zvisina chinhu nehari mapictures asina chinhu asi mwenje mukati mapictures aive asina chinhu asi mukati mawo ane mwenje mumavoko avo tichada kumbotsanangura vhesi iyoyo zvishoma haisiyo nyaya yandichada kutaura nezvayo asi regai nditsanangure zvishoma kuti pamazana matatu aya aive ari evanhu vascreenwa kana kuti vatrimiwa kubva pamathousands aidarika kuma36 vakatrimiwa masoja eisrael kusvika vasara 300 kusanganisira iye gideon Vasara 300 vakabva vaisana muzvikwata zvitatu. Gideon ndiye aive komanda akavaisa muzvikwata zvitatu kureva kuti chake chikwata chaive ne99 plus iye vobva vaita 100 100 100 300 zvaita saizvozvo musoja umwe noumwe mumavoko ake aive akabata chirongo kana kuti chihakari chihari isina chinhu Asi mukati mehari muno mwenje waitopfuta. Ndoda mumunzwisise ipapo, hari yakanga isina chinhu asi mukati mayo makanga muno mwenje uri kutopfuta. Muruoko rwavo zvekare akavapa hwamanda. Regai ndichiverenga vhesi 20 ne 21 yaJudges chapter 7 iyoyo. Inoti mapoka matatu akaridza hwamanda uye vakaputsawo zvirongo. Vakabata mwenje mumavoko avo oruboshwe uye vakabata muruvoko rwavo rworudyi hwamanda dzavairidza. Vakadanidzira vachiti munondo waJehovha nomwaGidhiyoni. Kudaidzira kwavo kwaive kwevhikitiri, vatokunda. vasina kurwa chavakaita chete vakaputsa hari vaputsa hari dzisina chinhu dzinongove nomwenje madziri wakanga wakavigwa uri mukati yeuka futi kwaive usiku kune rima asi chaitisa kuti vavenge vasavone moto ndichokuti moto waive wakavigwa muhari Zvino pakapunzwa hari, mwenje yakabva yavonekwa pachena yakakomberedza misasa yose yavaMidhiani. Yakakomberedza misasa yese yavaMidhiani ndokubva vaIsraeri vabata mwenje yavo noruvoko rwavo rworuboshwe. Vabata mwenje yavo noruvoko rwavo rworuboshwe, kurudyi vakabata hwamanda vachiridza vachiti, Munondo waJehovha nowaGidhioni. Verse 21 murume nomumwe nomumwe akaramba ari panzvimbo yake aka, vakapoteredza misasa yavamidhiyani vose vamidhiyani vose vakamhanya vachiridza mhere vachitiza kureva kuti vakakunda vaisraeri vasina kurwa chavaita chete vaputsa zvirongo zvirongo ndokuburitsa mwenje yanga iri mukati ivo ndokuti noonga mwenje iya neruvoko rwavo rworuboshwe kurudyi vane hwamanda tikadzokera pavhesi 16 yandanga ndichitaura regai ndipatsanangure zvishoma ndisati ndapinda munyaya yangu nokuti haisiyo nyaya ndiri kuda kutaura Mapoka matatu ane vanhu 100 100. Ini mafungiro angu aingoreva kuti boka rimwe nerimwe raive riri 100 percent strong. Boka rimwe nerimwe raive riri 100 percent nezvirongo. Boka rimwe nerimwe raive 100 percent nematrumpets. Boka rimwe nerimwe raive 100 percent nemwenje yakavigwa muzvirongo. kureva kuti hakuna boka raive rakashota ini ndaakufunga ndokuchiti a ah, unoona isu tinonamata mwari vatatu mumwe vanove mwari baba mwari mwanakomana mwari mweya mutsvene mwari uyu mumwe chete asi vari vatatu sezvaive zvakaita hondo yagideoni vaive vakakomberedza musasa yese Asi vari zvikwata zvitatu, asi vakakomberedza misasao yese yavaMidhiani. Uye chimwe chikwata chimwe nechimwe chaive nezvombo zvakangofanana nechimwe, paive pasina ari less, asi kungoti kumwe kwaive naGidhioni ari yekomanda. Ndokuchitarisa ini ndokuona kuti kana vari Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, naMwari Mweya Mutsvene, Chero ukati Mwari Baba vane 100 percent umwari hwavo, 100 percent uJehovha hwavo wehondo. Ukaenda kuna Kristu ari 100 percent umwari hwake. Ukaenda kumweya mutsvene 100 percent. Zvinoita chikwata chokutanga ndo zvinoita chechipiri nechechitatu havasiyani. Zvose zvavari kuita zvinhu zvimwe chete. Paive nechakavanzika ipapo. Asi regai ndiisiye iyoyo haisi nyaya yangu, tinogona kuitaura mune kumwe kutaura. Nyaya yangu iri pakuti vanhu ava vaive nezvinhu zviviri zvinenge zvitatu. Chokutanga ihari, chechipiri mwenje, chechitatu ihwamanda. Asi pakuvonekwa kwezvinhu dai vanhu vaivavona vaingoona vakabata zvinhu zviviri zvinoti hari nezvichinoti hwamanda. Mwenje waive usingaonekwi nokuti waive wakavigwa mukati mehari. Asi uripo. Chimwe chandinoda kuti tinzwisise kutaura kweshoko raMwari kwakachenjera kuri kuti Mwenje wakanga uri mukati mehari, asi hari yanzi yakanga isina chinhu. Hari yakanga isina chinhu, asi mwenje ndowakanga uri mukati mehari. Ipapo panoda kunzwisisika. Kuti ko kana hari isina chinhu inozoita mwenje mukati mayo sei? Inove empty with content. Inove empty iyo ine content. Sei? Hari pachayo kazhinji inotakura zvinhu zvinenge mvura, zvinenge maheu, zvinenge mutakura, zvinenge chii. asi chirongo kazhinji chinotakura chi mvura asi ukanzwa yonzi haina chinhu kureva kuti haina mvura yanzi haina chinhu asi mukati maye mozowanikwa mune mwenje ndakambosvika paikwirwa mabhazi ndikanzwa vanhu vachiti ah, iro bhazi rangoenda risina vanhu rasiya vanhu raenda risina vanhu bhazi iroro rai rakanyorwa kunzi private amene kwaraienda but vari kuti bhazi raenda risina vanhu ini ndokuchitarisa ndokuona kuti ah, ee eh, harina vanhu vakwiramo vabhadhara mari asi mari iri mune vanhu vaviri vandaona varimo Mune ari kutyaira bhazi, driver, noumwe ageremo kuda ndiconductor, vanhu, asi vanhu vati bhazi raenda risina vanhu. Ndikambonzwazve kuchinzi kwatumirwa mabhazi matatu asina vanhu kuti anotakura vanhu. Ndikambofunga kuti ko iwo aenda asina vanhu anga achidrivhwa neremoti here asi dhiraivha anga arimo kureva kuti madhiraivha aivemo ari matatu mubhazi rimwe nerimwe asi kwanzi raenda risina vanhu uye kazhinji tinozvinzwa zvichitaurika izvozvo kureva kuti bhazi tiri kutaura kuti zvanga zvichifanira kuvemo zvinozikanwa kuti bhazi ndo basa racho hazvimo kureva kuti harina vanhu saka kana kuchinzi chirongo hachina chinhu kureva kuti hachina mvura mukati Asi machiri manje mune tochi. Icho hacho hachina chinhu. Hachina zvachinofanira kuve nazvo pahunhu hwacho. Uye pane imwe nyaya zvekare inozondinakidza yekuti ko iwo mwenje zvowatungidzwa unoziva mwenje yaiva kwavasiri matochi aye mabhatiri ka. Aitove matochi anobvira. Ko iwo mwenje zvawatungidzwa ukaiswa muchirongo kuti usaonekwe kunze uku kureva kuti chirongo ichi chaa chakatovharwa asi chirongo chakavharwa chakadero oxygen iri mukati imomo haina kupera nokuti dai yanga yapera mwenje waidei wadzima kureva kuti mwenje waramba uchibvira asi uri muchirongo chakavharwa nokuti dai chisina kuvharwa mwenje wacho waidei waingoonekwa nevavengi pane chakavanzika chiri ipapo chinoda kutaurwa kuti inyaya yei zvino ngatimboendai tinzwe kuti e, iyo hari pachayo hari ingambomirira chii ah, kuchishona ndakanzwa vanhu vachiti munhu achirwara kana kuti achembera voti kwaye angove hari yofa nzirofa ndikaona kuti ari kufananidzwa iye nehari kuti mabhoiriro aya akuita aya akutozofa achinzi angofana nehari yofa nzirofa zvino ndokuzoverenga kuna jeremiya chapter 18 pavhesi 3 kusvika 6 ndokunzwa mwari vachiti kuvaisraeri ini handingakuitii here semuumbi wehari anoti aona kuti hari iyi yakanganishika yaita sei anoiputsa agovaka imwe ipapo ari kuti hari achireva vanhu ndimwari ndikoona kuti saka hari pane iri kumiririra munhu iye pachake sewe seni ndikati zvakanaka zvazvo zvakadaro ko ngatimboendai pane chaionekwa chimwe yaive trumpet trumpet inomirira zvinhu zvakawanda inogona kumirira rumbidzo inogona kumirira kuve an alarm of war a call to assembly or a command to march Unoziva ndinosinzwa inini kumauto kana dzimwe nguva dzakwana panoridzwa yavanoti bhigula panoridzwa trumpet yaridzwa trumpet iyo vanhu vanotoziva kuti nguva yesadza yakwana kana kuti kwanzi ngatiungane kana kuti kwanzi kwakuti kune chakati chaitika itrumpet saka ndakamboverenga kuna leviticus chapter 23 pavhesi 24 rikandigoiverenga zvekare ndakaiverenga zvekare kuna numbers 29 vhesi 1 asi nhasi regai ndiverenge leviticus chapter 23 vhesi 24 inoti taura nevana vaisraeri uti pamwedzi wechinomwe zuva rokutanga romwedzi rinofanira kuve kwamuri zuva rezororo kwazvo

A holy convocation kureva kuti iko kungoridzwa kwehwamanda kwaikosha mberi kwaJehovha nokuti kwaive kwerumbidzo, kwaive kwokuratidza umwari, kwaive kwokuratidza kutaura kwaMwari, kwaive kwokuratidza simba raMwari, kwaive kwokuratidza uvapo hwaMwari. Ndokubva yatonzi inotofanira kuve horidhe mwedzi wechi-7. Tichiverenga pakarenda yavo yechiHibhiro, pamwedzi wechi-seven, zuva rokutanga, ngaitove holy sabbath, ngaitove holy convocation, yokuti muvungane zuva iroro rive tsvene, rokurangarira kuridzwa kwehwamanda. Kureva kuti hwamanda kana yangoridzwa so, pane zvazvinoita kuna Mwari.

Vasanangurwa vake, kunobva mhepo ina, kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvika rumwe rutivi, kusvika kuno rumwe rutivi. Unoona, vanenge vane hwamanda vatumwa vachiunganidza vakasanangurwa, kureva kuti hwamanda icharidzwa kuita gadha vanhu Handiti ka iproclamation yekuti zvaitika, iproclamation yekuti ngazvichiitwa, icommand yekuti chiuyai. Uye tinozviziva kuti Hwamanda ndiye kurumbidza. Ngatichiendai pane chaive chakavigwa chiri mukati tochi. Tochi pachayo ilight. Light iro light chairo chairo tinongoriziva kuti light rakakosha. laiti kana pasina laiti hapana chatingati chakanaka unaku chaihwo palaiti isimbol yezvakanaka ye, ye maolympics tinoona vakalaita mwenje kuno kuzimbabwe kwedu tinoona pagomo paya pano mwenje wakamirira hondo yakadii nepisi nerusununguko ne mwenje nyika dzakawanda dzine zvadzinoshandisa simbol yomwenje

Who are in the house? Nomwenje haungabatidzwi ukaiswa pasi pedengu asi unoiswa pachigadziko kuti uvhenekere vose vari mumba. Ndobasa rawo mwenje. Achitika ndwekuvhenekera kuti zvinhu zvionekwe kuti mabasa enyu aonekwe kuti akanaka. Hwiye rinogona kuve a guide. Unoziva light kana wakachifamba paya wakabata tochi huri usiku. I guide rikukutungamira pokufamba napo. Hwiye light rinogona kuve guide zvekare rokukutungamira uchitevera iro light sezvakaita vaya vaitevera nyeredzi vachienda kwazvarwa Jesu. Inogona kuve guide zvekare yekuti light iro rikadai light iro rikadai zvoreva zvakati. Robot iro rikadai rikadai zviri kureva zvakati. Mapisarema 119 verse 105 Your word is a lamp to my feet and a light to my path. A lamp to my feet and a light to my path. Unoona shoko renyu chairo chairoka mwenje kutsoka dzangu uye chiyedza kana mwenje munzira dzangu. Ko iro shoko renyu racho riri kutaurwa nderipiko? Ukaverenga kuna Johani chapter 1 verse 1, John chapter 1 verse 1, inoti shoko rakanga rakava nyama. Ora, no. Sh, pakutanga pakanga pane shoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Irori shoko ndo Kristu kavatiri kutaura. Kuri kunzi your word is a lamp to my feet and a light to my path kureva kuti mwenje unogona kumirira zvekare shoko anditika mwenje unogona kuratidza kuti shoko shoko racho riri iye kristu kureva kuti kana ndakabata mwenje ka ndiri kuti ndakatobata iye mwenje ndakatobata iye kristu Mwenje unomirira zvekare mweya chaiwo mutsvene, unomiririrwa nechiedza nomwenje, nokuti kunonzi, Imi muri vana vamasikati, fambai masikati, vuye vanofamba masikati havagumburwi, vanogumburwa ndivanofamba vusiku, imi muri vana vechiedza. Kureva kuti chiedza chaicho chaichoka kuve humwari, kuve mweya mutsvene, handitika muri vana vechiedza, chinogona kumirira izvozvo zvekare tochi. John 1 vhesi 4 to 5 vhesi 4 inoti upenyu hwaiva maari upenyu hwaiva chiedza chavanhu unoona ka tikada kutsanangura upenyu tingahutsanangurire mune zvimwe zvidzidzo kuti upenyu huri kutaurwa chii panapa hunonzi upenyu nokuti pane upenyu upenyu chaiwo chaiwo hwakaiswa namwari mumunhu humwari hwakaiswa mumunhu kozouya upenyu hwebhayo huya hwebiology hwekuti munhu ane itsvo ane didi upenyu futiwo kozouya upenyu hwemweya saka pane kuri kuhi upenyu anditika hwaiva maari iye kirisitu iye shoko uye hwaiva chiedza chevanhu iwo upenyu huri muna kirisitu iwo ndo chiedza chevanhu Saka chiedza chiri kuramba chichidzokera pana Mwari, chiedza chiri kuramba chichidzokera pamweya waMwari, chiedza chiri kuramba chichidzokera pana Kristu. Verse 5 chiedza chinovhenekera murima, asi rima harina kugona kuchikunda. Ona, chiedza chinovhenekera murima, but rima harichikundizvo. Kana pane rima ukangosvika nechiedza hautombozivi kuti rima raenda nepi nokuti hautorioni matiziro acho nokuti spidi yacho yakakurisa. Wangosvika nechiedza chete rima matiziro aro nokuti nguva yese kunenge kuchifarira kuve kune rima nokuti shoko raMwari rinoti kwekutanga chaiko kwaiye kuchingove nerima. Asi chiedza chasvika rima rakatiza. Kureva kuti pese pasina chiedza panotongoita rima, asi chiedza chichingosvika rima rinofamba. Verse 4 In him was life, and the life was the light of men. Verse 5 And the light shines in darkness, but the darkness comprehended it not. Ah, chiedza ichi ndozviri kumirirwa nemwenje saka panapa taita nyaya yekuti vanhu ava vari kuti mukati mehari ndo mazoita mwenje but uri mukati mehari hari yataona kuti munhu kureva kuti mukati mangu mukati mako anditi mukati mako imomo ndo muno mwenje but mwenje wakavigwa urimo unoziva takambotaura imwe nyaya zvekare Yaitaura ichiti, Usavanzi. Tichiti isu mukati mako umwari hurimo but hwakavanda hauonekwi hunoda kumutswa. Tichiti but mwari chaiwo hurimo mukati mako iwe hunongoda kumutswa chete. Sezvakaita varume vaya vaya vaifamba naJesu. Bhoti ratambudzwa nemhepo vakamutsa Jesu. Jesu akarayira mhepo gungwa rikanyarara. Ndopataiti Jesu arimo but anoda kumutswa. Tikati humwari chaiho hurimo mumunhu mauru but hunoda kungomutswa kana hwamutswa chete zvinhu zvakutokudzikamira. Saka ndizvozvo zvimwe chetezvo kuti mukati mako muno mwenje wakavigwa urimo, mweya mutsvene urimo wakavigwa, shoko raMwari ririmo rakavigwa ririmo mukati mauri iwewe. but chinongodiwa ndechokuti rimutswe kana richinge ramutswa kana richinge radii roonekwa but kumutswa kwaro ndokupi pano panyaya yataverenga kwanzi vakapunza hari vapunza hari ndokubva chiedza chaonekwa chiedza chaonekwa ndokubva vasumudza neruoko rworubosho uku kurudyi vane trumpet handiti ka kureva kuti trumpet tati ndiyo kurumbidza kuruboshwe uku kune mwenji uku kurudyi kuri kurumbidza vakadaidzira vachiti hondo munondo wamwari munondo wagidhioni right hatichiendai pakupunzika kwehari iko kumbopunzika kwehari kungarevei Nokuti iwewe kana ukanzwa uri haro ukanzwa wapunzika ka kureva kuti pane zvavava kutotaura zvichida wafa iko kufa nokuti hari dzakaurawa idzi kufa zvino mauri umu muno mwenje urimo but kuti uonekwe iwe hunge uchifanira kufa but zvinowofa sei Iwe uri munhu ari kurarama munyika izere zvivi zvichida uri munhu asati agamuchira jesu unotove munhu akatofa zvake nokuti jesu pane murume anomuti ishe nditenderei nditange ndanoviga baba vangu ndigouya ndokuteverai jesu woti a ah, iwe rega vakafa vavige vakafa vavo iwe uya unditevera Apa ingoreva chete kuti ini ndini upenyu, Kristu ndiye upenyu. Iwe zvawawana ini wawana upenyu, avo vasati vawana upenyu vakafa, ndorega vaite izvozvo kuviga vakafa. Iwe watove mupenyu wawana ini. So wakaipa munhu asina kugamuchira Mwari, munhu asina umwari maari, wakafa. Nokuti shoko raMwari rinoti kuna Adhamu, Nomusi wamunodya muchero umo zvirokwazvo munofa, ende ndowokufa kwacho. Isu takazozvadzwa tese tiri vana vaAdhamu, vana vaSeti, vakafanana naAdhamu baba vedu. Kuva takazvagwa takatofa, ndosaka tiri kufanira kuti timuke, vagamuchira Kristu, itu wave chisikwa chitsva. Hauchisiri chisikwa chiya chaAdhamu. Kuda kuti vakafa, takafa, takazvarwa tagara takatofa nekuti takazvarwa naAdamu wekutanga. Saka kana wawana Kristu wawana upenyu. Saka chinodiwa kuti uwane Kristu nchokuti chi muviri waunawo uyu ngaufe kuve nomuviri mutsva ndokuzvarwa kutsva kwacho Uyu uyu ngaufe uyu uzvarwe kutsva ndokuti uone denga ndokuti uone Mwari ndokuti upinde denga nokuti unenge wazvarwa kutsva but kutsva kwacho kudii kuti iwe ngauurawe ifa anouraya mweya wako ndiwa iwe tora hari iyoyo ndiwe hari yachoka itore nemavoko ako woipwanyira pasi and apa wakafesana nehondo ka munyika muno muzere hondo yomweya yetsvina muzere hondo yokutambura chaiko kwepanyika muzere hondo yokufamba murwendo rwatiri kufamba narwo kuti tiyedzokere kuna mwari kudenga ihondo iyo yatakatarisana nayo but hondo iyoyo manje inoda kukundwa but makundiro ayaka pwanya hari iyi pwanya muviri uyu iwe pachako kana waupwanya mukati ipomo muchaonekwa mwenje urimo Mwenje iwoyo ndiwo unotyiwa nowakaipa. Mwenje iwoyo ndiwo unonyaradza mafungo egungwa. Mwenje iwoyo ndiwo unoitisa kuti iwe uchiona usvike zvakanaka kwaunoenda. Muvengi anotiza. Mapisarema 51 vese 17 zvibayiro zvamwari mweya wakaputsika mwoyo wakaputsika nowakapwanyika imi mwari hamungaushowori iwe inzwa zvibayiro zvamwari mweya wakaputsika mweya chaiwo kuputsika mwoyo wakaputsika nowakapwanyika imi mwari hamungaushori unoda ndo zvinokwezva uvapo hwamwari ndo zvinokwezva uvapo hwajehovha wehondo manje kuti mweya wako chaiwo ngauye wakaputsika Moyo wako chaiwo ngauiwo wakaputsika uye moyo wako chaiwo ngauiwo wakapwanyika kuti dzoka kukupwanya hari kwaitika uko hari yapwanyiwai munozvidza kuti kunotoita mafragimensi paa haichatobatsiri chinhu zvino iwewe muviri wako uyu unofanira kutopwanyika kuti upenyu hwako hwose hwakare ngahupwanyike hutoshayikwa Iwe uve chisikwa chitsva, uzvarwe kutsva, ugamuchire Jesu, upihwe simba rokunzi mwanakomana waMwari. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. Oh God, you will not despise. Vane mwoyo yakapunzika, vane mweya yakapunzika, vane mwoyo yakapwanyika, Mwari haasi kuzovarega. Anosvikapo. Asvikapo ndiye uta take over. Hona vavengi vaMidian vatanga kuita homicide nesuicide. Why? Nokuti zvavavona vaona Mwari. Nokuti pavaona mwenje, ivo pavaona mwenje chete ndowavatya. Hari havana kuitya. Trumpet iyoga havana kuitya. But vakatya chabuda mukati mehari umu ndochavatya. Changa chakavharirwa muHaruni ndochachinwa nevaMidhiani vakatiza. Saka kureva kuti mwoyo wako iwewe manje, mweya wako iwewe, muviri wako uyu, kana wapwanyika, mukati mako munobuda humwari hurimo, munobuda mweya mutsvene wamwari urimo, wakahausiwa uri mukati momuviri wako. Iwoyo manje ndiwo unotyiwa nemuvengi. vobva vadaidzira victory ndopandiri kuti zvinhu zvinokwezva uvapo hwamwari zvinhu zvinokwezva uvapo hwamwari mwoyo wakapwanyika mwoyo wakaputsika anditika iwewe kuruvoko rwako rwuboshwe gara uchiziva kuti mweya mutsvene kuruvoko rwako rerudyi uchirumbidza mwari vachitiitira zvakanaka iwe wopunzika wozvarwo vechitsuka chitya muzita rajesu amen